Roadmap uh, step 7 a um. Union a khawt a dih hnu in Parliament nih a fehter lai timi hi Parliament nih fehter sual loin um selaw Muma Pyu PUDC do timi bia bang an fehter lo sual ah zeitin? Cu biahalnak pakhat. Ka hen pakhat. Kawlralbawi pawl hi zitmoi an thiam tuk ve i CNF zong kahdeihnak min nan tuah i ramchung i ral, uh, ramchung ah ralbawi pawl he nan umṭi lengmang tikah an kan zitmui khawh ve sual lai ti na phang maw? cu pahnih cu van det ta salo. Si, vei roadmap pasihnak a dih tikah atu zong hi NCA hi Parliament ah ṭipil ding si. Tailwind tein document a cang seh, zulhmi phung a cang seh ti kan duh. Cu kanmah zong nih kan i thim. I Pi Hrang Sung Court Union Court hi Parliament chungah kuat tikah remhphung parliament nih remhphung a si lo hlonh phung zong a si lo chap phung zong a si lo kan duh duh lo ti lawng kha an tuah ding si mah ca cun rem ding chap ding zu ding timi kong ah phan ding um lo pahnihnak ah an hna tlak sual lo tah an hlonh sual lai maw a tlam ring lo sual lai maw ti kha biatak tein kanmah tlangcung miphun vialte kan i tonnak conference summit ah siseh cun anmah he kan i ton ti ka siseh biatak te kan i elmi si kan nih cun kan kuatmi kha direct in zeihmah al lo in kan pass atak a cang seh ti kha ti hna seh ti kha kan i kan duhmi si cuka i parliament mat pawl cuka i cozah pawl ralkap pawl nih hi cu Nai ngai suani puai ah aa tel dingmi hi ralkap kan i tel an ti. Hlutdaw cu nai ngai party zong na tel dih, nai ngai party chung cu nai ngai party na tel dih. Nai ngai party khi hlutdaw chungah telmi party lawng tein va si ding si. Hriamtlai bu vialte kan va si ding si. Kan i ceih kan i ceih cang kan hna tlakmi kha parliament chung a ṭhumi vialte hi kan an i ceih cang ko caah ralkap zong an hna tlak cang ko caah Tamara nih hei ṭin ding si cuka i a hruaitu Tamara zong nih khan a hna tlak ko lai caah approve tuah lo dingmi a tlamtlin lo dingmi khi a um lo ti kha zapi nih kan chuahmi a si a tlamtling lai tiah kan ruah ko i cucu a pakhatnak biahalnak cu a pahnihnak ah vei hi kawl ralkap hi mi muaizi kan thiam ngai an i muai son hanga ma ka pha ngai ve i minung cu kha bantuk kha a duhmi zong tampi kan um ve nain asinain ṭawlhlan i tari timi cu kan ngei hau kan tuanbia nih tam tuk kan chim cang i cu tuanbia a hngalmi lawngte kan si kan Chin miphun hna zong nih cu bantukin an kan tuah tawn zungzal tiah kan thei ko bu ahcun kan i siter lo ni kanmah ta an si ko cu chung i kan i paih a si ahcun kan thei bu aa va paihmi kha kan si hnga i kanmah mawh a si hnga kan thei ko bu ahcun kan i paih lai lo Ca a zeibantuk khi ngaihchia maw zeibantuk sinak maw kan pe hna ai kun cucu kan el ding lengmang si bia chonnak kan tuah kum hnih chungah cozah nih an ti tawnmi an man sual tawnmi bia um khak hi hi hi nan tu asi cun ramchung nan rak lu si cun cutin to ko sinak na ngei lai cuti in ti ti khin fak tukin kan leh tawn na cu sinak duhmi kan si lo ngaihchiah a duhmi kan si lo kan miphun nih kan temco ding a duhmi kan si kan ram kan mah te kan i uk ding si kan miphun nih mah tein khuakhan la rin kan ngeih dimi kha kan i timmi si a zei hmanh kan thleng kho lo cu nawlngeihnak cu dakaw kan nunnak thap in kan thlen cu caan ngaihchia sinak nih a kan tei lai lo cucu ka chim ngam si